Qabel kont għal-lieba.
Merba dan huwa shooter fej 5 minuti kuljum bis-sewwa jew bid-dnewwa tkunu tafu dak li għaddej mill-ħluq fejn ma jafux iżommu l-kelma. Eh, Trid tazzilma. Ifhem, mhux li tant tidher tajba dik tazzilma, għax jien għamdardra. Ah, għandek raġun x'għadni nesperimenta, ma miexi ta' dal-biċċi ta' X'jiġifieri tesperimenta?
Eh? X'jiġifieri trid għax mhux nifhem. Għax ħanejlek, Los Angeles tajjeb, mela daw nefqu 740 miljun fi proġett ġdid fejn jaqbdu l-ilma li mhux tajjeb għax-xorb, jiġifieri l-ilma
li nagħmlu aħna tajjeb u jirriċiklawh u jġibuh tajjeb għax-xorb. Aħna Malta diġà għandna xi ħaġa simili għax aħna ħafna mill-ilma tagħna jiġi mir-reverse osmosis, jiġifieri naqbdu l-ilma tal-baħar u nġibuh tajjeb għax-xorb. Tad-dranaġġ bdejna nagħmluha Imma iktar qed nisqu l-pjanti, imma jiena naħseb li hija viċin li kważi nikkonvertih li l-ilma tiegħi qed tifhem dak tiegħi. Eh, qed nifhem, qed nifhem.
Eh. Ifhem, nispera li jagħmlu biċċa xogħol aħjar milli għandek inti hemmhekk, so għax inti tidher li għadek ftit żgħira l-bot. Imma jekk ħa nitkellmu fuq sostenibilità, nitkellmu fuq dawk in-nies li qegħdin jippruvaw isaħnu id-dar għaliex it-tempesta donnu qaleb, jiġifieri Aħna taf xamilna, aħna qbadna il-metodi kollha li jintużaw fid-djar tagħna biex issaħħan id-dar U provajnihom biex naraw li mu l-iktar wieħed worth it, l-iktar wieħed li għandna nużaw. Hmm. Inti li mtuża? Eh, naħseb il-gas? Eh, Għana raw jaqbillekx.
Fil-fatt illum sa naraw jekk tħalli sija miex hawn l-air condition, l-electric heater, il-gas heater, Jew il-fireplace, liema minnhom hu worth it? Jekk tħalli air condition ta' 12,000 BTUs mixgħul waħdu, dan jeħli 4 units li jiswew 15 cents. Gas heater, Fil-fatt jekk tħallih siegħa mixgħul, se jeħli kilo gass li jiswa 90 cents. Però l-gas heater se joħloqlek żewġ kilos ta' ilma fl-arja li mbagħad ikollok tuża dehumidifier. Il-fireplace, Fil-fatt fireplace kważi tittuża 9 kilos injam f'siegħa li tiswa bejn u ieħor 850 ta' euro. U fl-aħħar l-electric heater. Fil-fatt l-electric heater huwa l-iktar wieħed li jeħli. Fil-fatt hemm ħafna varjetajiet ta' electric heaters differenti. Fil-fatt, mill-electric heater, gas heater, fireplace u air condition, sibna li l-air condition huwa l-iktar worth it li nużaw.
U mela ħalli l-air condition għaddej, eh, Sanji. Mux hekk, jew mux hekk, eh, tagħmilx hekk, ta' ma mhux tajjeb. Ma jien jħasra mhux u jħallas. Dak ir-raġel ħaqqu l-ġenna. Issa dali ġej ma ħaqqux il-ġenna forsi, imma ħaqqu l-opra tal-ġimgħa.
Hello, jina Marija Hallas, U llum ġejt nagħti l-opra tal-ġimgħa lil lil xi ħadd li aħjar naqbad ngħajjatlu ta' xi nibża' daqsxejn. Sir, hija waħda please. Hello. Għandi pjaċir.
Jiena Marija Ħallas. Għandi Valletta.
Busija, Iva.
Mela, ħa ngħidlek, jiena s-soltu naqlalhom daqsxejn min jiġi fuq il-programm miegħi tajjeb, imma lilek mhux ħa naqlalek lilek ħa nfaħħrek biss. Grazzi. Mhux għax hekk ħaqqu ta' aktar għax nibża' jgħidni xi daqqa ta' siġġu jmietni. Ħa ngħidlek, hawnhekk se nagħtuk l-opra tal-ġimgħa ta' kemm inti tagħmel xogħol tajjeb. Inti anke għamilt ħafna żmien eżempju l-Ġapan mhux din is-sena. Ekku, ekku, għamilt sitt xhur il-Ġappun u fil-indur id-dinja fejn hemm ix-xogħol immur, u x'hekk. Wow, wow, wow, very nice. Ħa nara l-muscles, nista' nara l-muscles. Miss, miss, ma nafx naħħiwx.
Zallam branċetta, ġanni valletta, narak bil-malja, tħawat l-Awstralja.

Għal-ġanni Valletta.
Eh, san, taf li qaskont naf li għanna wrestler ta' fama internazjonali Malta. Eh, mux għalek t-taraħ shooter mit-tnejn salħat. Araw shooter u jek għandkom xie affarijiet tistaw tibatu għamna fuq shooter at danusan.com. Nilta' għada. Yes!